It-tradizzjonijiet eżoteriċi jħeġġuna nħarsu lil hinn mir-realtajiet artifiċjali u nistaqsu mistoqsijiet aktar profondi dwar l-eżistenza, l-iskop tagħna fuq din l-art u l-konnessjoni tagħna

Kunċett kumpless li jġorr numru ta' spjegazzjonijiet u jinkorpora diversi fergħat jew dixxiplini fil-prattika. It-terminu ġeneralment jirreferi għal ġabra ta' għarfien, perspettivi u twemmin li huma mfittxa u mifhuma minn niċċa speċifika ta' individwi b'interess speċjali f'riċerki li mhumiex daqstant forsi komuni għal kull individwu jew saħansitra mhux aċċettati mill-pubbliku ġenerali. Għaldaqstant, il-ħidma ta' individwi fil-fergħat ta' riċerki eżoteriċi jistudjaw mill-viċin forom differenti ta' artikli, bħal simboli misjuba fuq artefatti jew skrizzjonijiet, bl-għan, li jiskopru tifsiriet moħbija. Affaxxinanti il-ħsieb li taf dwar ħaġa li hija inviżibbli fost affarijiet viżibbli. Fil-programm tal-lum proprju ser niffukaw fuq l-eżoteriżmu marbut mar-reliġjon Kristjana, fergħa li tesplora tifsiriet mistiċi u li jistgħu jkunu moħbija fl-iskritturi Kristjani. L-istorja Biblika ta' Adam u Eva spiss titqies eżoterikament bħala rakkont fejn isseħħ il-waqgħa tal-umanità minn unjoni spiritwali għal kunflitti ta' xewqat materjali.

L-eżoteriżmu finalment jiftaħ perspettivi differenti fuq il-ħolqien tal-umanità u jikkombina miti, simboliżmu u ideat metafiżiċi biex jiġi mifhum l-essenza spiritwali u l-funzjoni tal-umanità fuq din l-art.
Sinjuri, s-serta t-tajba, nilqgħukom għal programm ieħor mis-sensiela L-Inspjegabbli. Illum se nitkellmu dwar l-eżoterija fl-istorja tal-Ġenesi. Suġġett li forsi ftit nisimgħu dwaru, però suġġett li jqajjem ħafna mistoqsijiet u jqajjem ukoll ħafna interess. Ċertu affarijiet fih forsi jista' jingħad li huma wkoll inspjegabbli. Biex nitkellmu dwar dan is-suġġett għandna magħna lill-awtur Kevin Falzon. Sellimlek. Grazzi Kevin.
Grazzi wkoll lil Kevin Falzon li sab ħin jingħaqad magħna, grazzi wkoll il-kumplament tal-mistiedna li jinsabu magħna. Kevin, l-eżoterija, xi tfisser eżattament l-eżoterija? Mela, eżoterija hija hija xjenza sewwa illi tiddeċifra fatturi illi huma qed jiġu miżmuma għal tapposta minn l-umanità biex tiskoprihom, biex tifhimhom. Il-kelma eżoterika għandha l-oppost tagħha, egżoterika, mela l-egżoterika dik illi jara kulħadd. Sewwa, dik li jgħallmuk, dik li jriduk titgħallem, dik li jibbrainwashjawk biha. Però mbagħad l-eżoterika dik li ma jridux joruk. L-eżoterika issiba kullimkien fil-knejs kattoliċi, f'kotba, f'films, fi skritturi, kullimkien issiba, però ħadd ma jara di. Sewwa, Issa tgħidli, all right, jiena kif sa tgħinni biex nevolvi f'ħajti billi nkun naf niddeċifra simbolu? Mela, jekk immorru lura fl-istorja, insibu l-ġganti tal-filosofija, sewwa, illi dawn kollha kienu jiffurmaw parti minn ċrieki mistiċi Aħna nirreferu għalihom illum bħal eżempju l-mażonerija, sewwa. Il-mażonerija hija antikissima. U jekk immorru lura fl-iskritturi tar-rejiet fit-Testment l-Antik, insibu illi Fi żmien David, tlett elef sena ilu, kien kien hawn dawn it-tip ta' ċrieki illi kellhom kienu jżommu anki dak iż-żmien kienu jżommu n-nies taħt skjavitu psikoloġika. Sewwa? Tgħidli m'għaliex iridu jżommuna hekk qisu ġo ħabs mentali? Illa għaliex jekk jiena skoprejt kif nimmanipula l-ħajja, Qed nifhem din ix-xjenza? Mela jien għandi poter iżjed minnek, mela jillek x'nagħmlek, naħbi din ix-xjenza minnek u noqgħod ngħallmek iċ-ċuċati lilek. Il-mitoloġiji li aħna ngħidulhom kollha fantażji mimlijin simboliżmu, dawn qed jitkellmu dwan ir-realtà. Ġifieri l-eżoterija hija marbuta mas-simboliżmu. Eżatt, is-simboliżmu hi l-eżoterija, l-eżoterija hija x-xjenza. Bħal meta nsemmu eżempju t-teoloġija. It-teoloġija għandek il-kelma teo fiha. Teo tfisser id-divinità l-Alla, sewwa in-natura, mhux dak tad-daqna li ta' għaxar kmandamenti lil Mosè li kellu jitla' fuq muntanja bil-qorq ta' tmenin sena b'żewġ ħaġriet li jiżnu tletin kilo l-waħda, sewwa. Mhux dak l-Alla, qed nitkellmu dwar in-natura aħna, dik li m'għandhiex rieda, Dik li ma tagħtekx għaxar kmandamenti, dik li tagħtik il-libertà biex tagħżel u tagħmel li trid. Tista' toqtol, agħmel li trid, però mbagħad wara hemm il-konsegwenzi. U l-konsegwenzi ma tagħmilhomlokx il-liġi u d-demokrazija u l-istituzzjoni li jagħmel bniedem, dik mbagħad ħaġa iżjed komplessa illi nistgħu nidħlu fiha iżjed 'il quddiem. Imma kif qed nifhmek inti Kevin, ġifieri ħafna mill-affarijiet qed jiġi manipulat il-bniedem. Ħafna, ħafna.
Infatti, infatti, jiena meta nitkellem man-nies fuq dawn l-affarijiet. Aktar mill manipulat, indottrinat. Indottrinat, eh, Ħasil tal-moħħ u jgħalmok ħaġa minn flok jgħalmok il-verità jgħalmok l-affarijiet li bihom lilek jistgħu jorbtu kiżjed. biex ma tqumx mir-raqda psikoloġika sewwa. Eżempju, meta nitkellem ma' ċertu nies insibha iebsa biex nesprimi ruħi fuq ċertu affarijiet tal-ħajja, illi xibdew iħarsu lejja jisni għandi xi erba' rjus, jien dejda għandhom minn fejn inqala, da xi xinu jgħid, minn fejn ġabhom da. Illa xumma jemnu bil-studju eh, ta' nies illi Huma għaġnu din ix-xjenza kollha biex lilna jżommuna skjavi taħthom. Għal mod tal-kelma, is-Sabat, is-Sibt, hija s-seba' ġurnata tal-ġimgħa illi fiha Alla sraħ inqas qatt ma naf li n-natura ħadet break. Di qatt ma ħadet break, dejjem baqgħet tiffunzjona. Però dawn qed jgħidu illi fis-seba' jum Alla straħ mill-ħolqien tiegħu, sew mill-kreazzjoni ta' l-infinità. Ma tagħmilx sens. Sewwa. Is-seba' is-seba' jum huma iqisuh bħala ġurnata ddedikata lil Alla. Issa dawn qed ipenġuh bħala bniedem ġifieri. Għandek l-elementi ta' mela inti jekk tħares lej eżempju lejn ix-xemx, l-antiki kienu jinkorporawha f'ġisem. Apollo, eżempju, l-alla tal-baħar, sewwa, trident, Poseidone, kollha kienu jinkorporawhom f'ġisem, l-istess l-infinità dawn l-Ebrej x'għamlu? Għaqdu l-allat kollha mitoloġiċi tal-Griegi, tal-Eġizzjani, tas-Sumeri, tal-Ugaritiċi u ġibuhom Alla wieħed. Sewwa, għalli hemmhekk naqbel magħhom, il għaliex jekk taqbad inti l-elementi kollha tan-natura, ir-riħ, ix-xemx, ix-xita, Kollha, tgħaqqadhom f'daqqa, dawk se jiġu l-eżistenza infinita, ma tispiċċa qatt. Issa daw, meta bdew jgħallmu l-injoranza lin-nies, eżempju, fis-Sabat għandek ma nafx kemm-il regola hemm, li int ma tistax taħdem fis-Sabat, jekk tinqabad taħdem kienu joqtluk. Int ma tistax taqfel lat jew ċof jew xi ħaġa b'żewġ idejn, għax tiġi kkunsidrat qed taħdem. Sewwa kienu jħaġġruk. Kienu tiġi l-komunità kollha bil-familja qrib kollha tiegħek jaqbdu l-ħmar illi mtaten u jħaġġruhom lok kollha għax inti ksirt mort kontra Alla. Imbagħad kien ħareġ Ġesù kontrihom illi kien ġej miċ-ċirku tal-ħassiedin li kienu qed joħorġu id-dawl fil-beraħ biex in-nies jgħallmuhom x'inhi din il-ħajja l-filosofija tal-ħajja. Infatti kienu qed jibżgħu minnu. Għax kienu qed jaraħ bħala bniedem powerful ħafna infatti x'ġara. Da. Issa ovvjament jien ma nafx kien jeżisti li jew le Ġesu, però il-bumbastiċità li żidulu miegħu tal-mirakli qajjem in-nies mill-mewt dawn l-affarijiet dawk huma kollha simboliżmu illi dik hija simboliżmu tal-iskrittura. Però Kevin hemm l-istudju fuq ehm, esoteriżmu Kristjan. X'inhu huma l-aktar punti ngħidu hekk li jiffoka fuqhom? li jolqtu kan ngħidu hekk fis-sens. Eh, joqtu lili, l-issir da qed nitkellmu dwar oċeana, xaqda mhix mhix xi ħaġa li nistgħu ngħidu hemm erba' simboli. Pereżempju l-ġrajja li nsibu fil-Ġenesi, pereżempju. Il-Ġenesi minna nifisa qasija Kristjana, il-Ġenesi minna nifisa hija Ebrajka. Ebrajka. Illi ġiet meħuda tal-ġambat mis-Sumeri. U s-Sumeri ħaduha minn ximkien ieħor. Sewwa, jiġifieri inti jekk toqgħod tħares lejn l-istorja, eh, lejn l-evoluzzjoni, l-Ebrej daw mhux huma kienu l-aġenti ta' din il-filosofija, huma ikkupjawha minn ximkien ieħor. Jew ħaduha minn ximkien ieħor sewwa. Issa aħna meta nitkellmu dwar il-Ġenesi, is-simbolu ta' is-simboliżmu li nsibu fil-Ġenesi għandek ħafna fatturi illi għandhom x'jaqsmu ma' s-sajki tagħna. Sewwa, ma d-dnub, illa mhix veru, eżisti dnub, sewwa, eh, u l-biża, il-biża, il-waqa tal-bnieda kif infatti nsemma fil-filmat, dawn nistgħu kollha nidħlu fihom dawn is-simboliżmu, dan is-simboliżmu, Adam u Eva, illi l-Kristjani, l-Ebrejki u l-Musulmani jemnu li dawn kienu nies kienu koppja veru tad-demm u l-laħam, Dawn ma kinux nies, dawn ma kinux veru, din hija dak huwa simboliżmu hija storja mitoloġika li qiegħda titkellem fil-fatt dwar l-unjoni aħna nafu li Adam u Eva iżżewġu żewwiġhom Alla. Ħanibdew primarjament mhux mill-bidu, ħanibdew minn punt fejn jifhimha kulħadd. Mela, fir-raba' dimensjoni, mela aħna ngħixu fit-tielet dimensjoni, fid-dimensjoni fiżika, dik materjali li nistgħu mmissu. Mbagħad fuqha għandek il-dimensjoni eterika, sewwa, fejn l-erwieħ jinqabdu, jekk jiddubitaw se jinqabdu hemmhekk mhux jagħmlu dik il-crossover biex immorru fit-traba dimensjoni u jerġa' jiġu lura jinkarnaw sewwa. U mbagħad fuq il-dimensjoni eterika għandek id-dimensjoni astrali. Mhux ħan idħol fiha nieħdu post affarijiet oħra. Kif qabel ma nkomplu għandna mistoqsija wkoll minn xi ħadd fil-panel għandna magħna l-Crystal Crystal, mistoqsija tiegħek. Insellimlek Kevin, mela tkellimna fuq l-istorja ta' Adam u Eva u aħna nafu li s-serp irrappreżenta l-ħażen. X'tgħidilna fuq din il-ġrajja eh, Adam u Eva? Is-serp mhux ver rappreżenta l-ħażen. Infatti din hija reverse psychology dik il-ħasil tal-moħri jridu jgħalmuna. Mela, is-serp infatti jissimbolizza l-oppost ta' tajjeb. Dak li aħna ngħidulu l-ħażin, però dan mhux ħażin. Inti l-ħażin għandek bżonnu biex minnu toħroġ għat-tajjeb. Meta tidħol fil-filosofija tal-ħajja tibda tinduna kemm kollox huwa parti minn dil minn Alla. Anki l-ħażin. Allura it-tajjeb mingħajr l-iswed mingħajr il-ħażin mhuwiex tajjeb. Bilfors trid l-iswed, bilfors trid is-serp. Is-serp huwa tajjeb ħafna. Il għaliex lil Eva qalla. Għall-isma mhux vera tajjeb tieħu dik it-tuffieħa se tmut inti, anki huma għallek qalli. Alla le. Alla jekk tuħadha se tkun taf dak li jafu l-allat. Alla, li jafu l-allat xinija, l-evoluzzjoni. L-evoluzzjoni xini, jien għal mod tal-kelma evolvejt, minn sena wasal sal-lum, meta kelli sena ma konx naf dak li naf illum. Mela, issa naf dak li jafu l-allat minn aspett simboliku, ġifri sirt naf ħafna. Jiena evolvejt ħafna psikoloġikament u spiritualment. Mela l-ura, jekk se tiħottu fih, se tevolvi, mhux se tibqa' mwaħħalem. Kif l-esoteristi jipprattikaw xi forom ta' ritwali partikolari?
Issa, skont kif qed nirreferu għalija, eh, l-eżoter meta nitkellmu wkoll dwar eh, kulturi pagani, sewwa ġifri jekk immorru lura fl-istorja qabel il-Kristjaneżmu, infatti il-Kristjaneżmu stess huwa kollu pagan. Ir-ritwali huma kollha pagani, infatti. Eh, kellhom ritwali illi kienu eżoteriċi, illi kienu jżommuhom biex ngħidu hekk mistura, għax daw kienu jinkorporaw ċertu elementi powerful ħafna Inti ssaħħal lilek innifsek kemm minn aspett psikoloġiku anke minn aspett spiritwali. Inti meta timmedita eżempju, ħantik idea, inti ġieli ġieli ppruvajt torqod u jkollok ħafna ħsibijiet ġo ma jħallukx torqod?
Ma jirnexxilekx. Ma jirnexxilekx torqod. Issa l-meditazzjoni l-istess ħaġa, jekk inti tipprova ssib il-paċi ġo fik innifsek, però għandek din il-contention kollha ta' ħsibijiet ġo moħħok mhix se jirnexxilek timmedita. Issa tgħidli all right, x'se nieħu jiena billi ħa noqgħod nagħmel nofs siegħa kwarta hemm iċ-ċassat? Nipprova nimmedita. Mela, inti l-meditazzjoni hija l-ewwel pass għal xi ħaġa iżjed powerful mill-meditazzjoni. Il-meditazzjoni hija biex issib dik il-paċi ġof biex inti tiġi tikkontrolla, tiġi master tiegħek innifsek. Meta tkun kapaċi tikkontrolla l-ħsibijiet tiegħek, hija xi ħaġa diġà kbira, hawn min jgħidlek qas inkun nista' norqod bil-lejl, jgħidlek jiena nikkontrolla s Imma l-esoterija, kif se tgħinek?
Mela, l-esoterija biex nirreferu għalija minn aspett ieħor. Skużani waqfek, ma tista' titlob inti, titlob mod kristjan u tħoss dan is-sens ta' paċi, servizz ta' meditazzjoni. Proset, proset, proset.
Ovvjament, mbagħad dan jidħol il-fatt ta' evoluzzjoni wkoll ma jfissirx li għax jiena twilid ġo familja Kristjana se nibqa' nwaħħal fil-Kristjaneżmu mhux se niskopri qatt lili nnifsi, sewwa. Jista' eżempju jiena l-familja tiegħi Kattolika. Asqat ma ħadthom bis-serjetà dawn l-affarijiet. Mhux għax ngħidlek li l-familja tiegħi kienet tibbrejn waxjani ta' konna familja komuni. Dak iż-żmien konna mmorru il-quddies bħal kull familja oħra Kristjana u Malta, sewwa, però biex qed ngħidlek ta' xar snin kelli d-dubi x'qas idea ma kelli ta' dawn l-affarijiet, però iżjed ma bdejt nikber. Ovvjament bdejt noħroġ ma' sħabi u iżjed bdejt ninjora dawn l-affarijiet, iżjed minn qabel, però mbagħad daħlet dik il-kurżità x'inhija reliġjon? Għax irridu bil-fors inkunu isna robots lecture kuljum ta' tliet kwarti l-quddis Ħa joqogħdu jgħallmuni kif inħobb jiena, jiena naf inħobb. Ħa joqogħdu jgħallmuni kif jiena għandi nkun bniedem ġenwin, kif għandi ngħin, mhux kulħadd jaf jgħin jekk irid jgħin, jiena jekk se nara xi ħadd kellu inċident bil-karozza, tiġi minn ġo fik. Tgħinu x'jew le, m'għandix għalfejn mur nagħmel tliet kwarti lecture kuljum il-quddiesa, ġifieri it-tjubija ġa kulħadd qiegħda. Ħafna drabi aħna meta nitkellmu fuq l-okkult nassoċjawh jew max-xitan jew mas-sataniżmu, Però fl-eżoterija l-okkult ukoll jissemma. L-okkult huwa l-fulkrum ta' kollox. L-okkult l-istess bħall-eżoterija. L-okkult huwa x-xjenza ta' dawk l-affarijiet potenti li huma moħbijin. Biex nagħti ċertu indikazzjonijiet, mela inti meta tmur Ħanieħu il-Knisja Kattolika bħala eżempju, ħanati eżempju bi Knisja Kattolika, meta tasal f'ċertu fażi sewwa f'waqt il-qoddisa il-qassis jolli dik ir-relikwa li tiseħ monstrans sewwa di tkun tad-deb tonda ħirġa bid-dija, sew għandha d-dija ħirġa minna dik ix-xemx. Dik ix-xemx. Iżda tgħidli x-xemx x'għandha x'taqsam mal-Kristjaneżmu? Sewwa, għandha x'taqsam ħafna mal-Kristjaneżmu, ħa nipprova nispjega fil-qasir. Inti f'dak il-ħin meta jolli l-monstrans trid tinżel għal koptejk. Sewwa, għal xiex l-ostji kkonsagrati maqtwajn forma tonda biex jissimbolizzaw ix-xemx. Għal xiex Ġesu twieled fil-25 ta' Diċembru fil-festa Romana Solis Invicti di Unconquered Sun. Għal xiex Sunday mexxew il-festa talla mis-sibt mis-sabat għal ħadd il-Knisja Kattolika għax hemm simboliżmu kbir marbut mad-dawl, ix-xemx, id-dawl. Id-dawl x'jagħmillek jiftaħlek għajnejk. Inti meta tidħol ġa kamra mudla ma x'tagħmel fittex is-swieċ għax met nara xejn. Mela lura dan is-simboliżmu tad-dawl u x-xemx Sewwa, huwa kollu marbut mal-għarfien tal-bniedem biex joħroġ mid-dlam għad-dawl. Bl-argument tal-eżoterija u bl-argument tiegħek ukoll kif in ħafna affarijiet jekk noqogħdu sejrin hekk, a jidħol din it-tip ta' indottrinazzjoni u manipulazzjoni tidħol f'kollox. Ġifieri, il-mistoqsijiet jqumu f'kollox ehm, u tispiċċa kważi kważi hemm temmen biss fik innifsek. Inti infatti fik innifsek li temmen u f'xejn iżjed. Proset. Mistoqsija tajba ħafna Kevin. Imma jista' jkun Kevin li hemm preżenza akbar minna li Aħna nifformaw parti li dik il-preżenza, infatti aħna meta inti qed tajt mela ejja mmorru fit-tieni kapitlu tal-Ġenesi. Sew għandek miktub illi aħna l-umanità aħna maħluqin fil-ġbija tan-natura. Issa tuża l-kelma Alla għax Alla x'inhu? Alla Alla n-natura. Sewwa, aħna maħluqin fi ġbija tan-natura u naġixxu bħan-natura, ġifieri dik li kapaċi tagħmel in-natura aħna nagħmluha. Aħna kapaċi noħolqu. In-natura x'tagħmel toħloq. Kapaċi tiddistruġġi wkoll u teqred, aħna kapaċi nagħmluha wkoll dik. Kif noħolqu aħna? Aħna nagħmlu l-ħajja. Eżempju, koppja mara u raġel bejnietom joħolqu l-ħajja. Kif miraklu li tista' tagħmilha? Inti qed tagħti l-anima tiegħek li hija ruħek u l-ispirtu qed tagħti l-konxju tiegħek u ruħek lil dan il-fetu. Fl-istess ħin qed tagħti l-materjal id-DNA tiegħek, il-ġenetika tiegħek biex ħloqt kreazzjoni ġdida. Mela aħna aħna kreaturi, ko-kreaturi fl-infinità ma' l-infinità. Għarru tittemmen fik innifsek. Meta temmen fik innifsek inti tasal Tista' titbaxxa kemm tista' biex biex tinżel għal-livell ta' kulħadd u mbagħad tista' togħla wkoll għax inti lħaqt kull dimensjoni. Meta tasal tifhem lilek innifsek, inti tiġi għaref. Mhux kiesaħ, tikbillek rasek, bilfors trid turi kemm taf. L-eżoterija hi dik li qed taħbilek. Qed tifhimni? Inti inti tant tiġi powerful, spiritwalment mhux fiżikament, spiritwalment għaref, illi l-ħajja tieħu pjaċir taffrontha bit-tajjeb u bil-ħażin tagħha. Qed tifhimni? Tiġi għaref minn ħafna aspettativi tal-ħajja u tagħżel ukoll it-triq faċli tiegħek. Eżempju, ħafna minn nies iqumu għax-xogħol kuljum jiġġieldu mal-ħajja. Taf kemm hi sempliċi l-ħajja? Taf kemm hi iżjed tgħix iżjed mod ferħan jekk ma segwix il-kodiċi ta' din id-demokrazija? Sewwa, hawn min jaqbadlek jabbandunalek din is-sistema li bellawna li tittaħdem bħal kelb bil-fors u jitlaqlek ġol kampanja. Jibnilek biċċa dar hemm sewwa u joqgħod jgħix qisu rehgħa. Jgħidlek jien la għandi bżonn kompjuters. Ferħan b'li tatni n-natura. Kevin, wasalna fit-tmiem tal-programm. Grazzi ħafna li kont magħna. Grazzi l-mistiedna wkoll li kienu magħna. Grazzi lilkom telespettaturi li għal darb'oħra daħaltuna ġewwa djarkom. Id-diskussjoni tissokta bħal dejjem fuq il-paġna tagħna tal-Facebook, l-Inspjegabbli, u wkoll inħeġġukom titlu fuq il- fuq il-paġna tagħna tat-TikTok fejn hemmhekk intellgħu wkoll siltiet mill-programm.